Shownan tur, bo nochi, bo nochi, bo nochi, mil, mil disculpas cu nos ta asina, asina laat. Y a la vez mi kier a provecha pa bini den live hunto cu boso un bia mas pa mi lamentablemente pa mi anuncia cu Chrisma no por bay tey Awe nochi. Nos a purba di tur manera pa haña Señora Chrisma Heriquez den Pika Pika Talk Show, pero bo mes sa, e shon aki ta di un otro generashon, nos no por tumele na malu, anto e no ta tin niun hende pa yudele pa asina Yudele, den e mundu digital ku nos tin ta bibando aworakí, kimen lamentablemente nos programa djawenòchi nos a purba di tur manera pero nos no a logra. Mil diskulpa pa esaki, mil diskulpa, pero, pero mi a traha afsprak ku señora Chrisma Henriquez, Djerason, mitar di ocho, ora di Hulanda, mitar di dos, ora di Kòrsou, anto Krisma a bisa mi ora e ta bai pidi su tradónan yud'ele di moda ku e ta bai t'ei huntu ku nos tòg den pika pika Talkshow. Dus shownan lamentablemente pa tur bosnan ku tabata warda ansiosamente. Danki pa e e tei ku nos, e pendiente di di Pika Pika Talkshow. Anto asi Neo Rey, pa dja rason, ku Dios su poder sin falta, Krisma ta bai tei, sigur sigur huntu ku nos, ku Papa Dios ke. Sí! Ludesta, Masha hopi jammer, mi tambe, pero Randy Lawrence a hasi tur tur su best, tur tur su best pa haña Chrisma den Pika Pika Talk Show, pero nos no a logra, sigur ku no, pero lamentablemente, pero nos no ta geef op. Dja rason ku Dios, Dios su poder, Charlene Winster, bonochi, bonochi bosnan tur, tur, tur, tur. Mi ta haña hopi yamer, mi ta haña hopi yamer, pero um un timo di hasi. Tur kos tin su pakiko i su pasombra, nos debe hasi tur nos bèst pa nos duna un tremendo show, un tremendo pika pika talk show, dja rason anochi Mitar di ocho. Bonshonan, danki pa tur tur e komentario, e feedbacknan. Anto keremi manera Yadira, tur tur e otro hendenan, Ingrid Gomes, grag lo mi bin trese. Den programa di Dja Rason ku Dios su Poder ku Krisma over di e kaso di e meneer ku na bisa e yunan ke el a fayesé na hospital, anto yega e famia yega na murtoria a resulta ku e tata tabata na bida ainda. Kon por Ta. Ta kiko a sosodé? Ke menshonan, Mi ta bai pidi Krisma pa splika nos na plaka chikitu kiko ta pasando na Kòrsou anto sigur den temporada aki di korona. Dus keda pendiente shona un tiki pasenshi dos dia mas anto nos tin Sehora Krisma ku Dios su poder sin falta den Pika Pika Talk Show. Mi kier a deseá bosonan un bon siman, esei sí, un bon siman, anto probechando akinanan yama tur tur nos boluntarionan ku nos tabata tin den programa, den ayera ku a yuda nos ku e kaso di Ban Dunuman na nos ruman, mi kier a yama Rendy Lourens, Kòfi, Jessy Scarbay, Leonilda, Valerie Keller, Crystal, Gillian, Nicia, anto cu John Noventa, bosan tur masha masha danki cu nos tur por a duna man pa nos ruman. Keda pendiente Ushanan, anto mi ta keto bay stima bosnan. Lamentablemente awe nochi no tin pica pica. Pero dje rason ku Dios ke sigur sigur. Licia, Dje rason mitar di ocho, dies nuebe trinta, ora di Hulanda, anto Kòrsou mitar di dos, un bia mas. Bo? Nos ta keda den kontakto. Pasa un felis anochi, anto atrobe un bia mas, un bon siman, anto mi ta keda ketu bai stima bosnan.

Tende nea, bo sa pa ki mama bo? Ami sa ku bo a tende di e bon kuné ku ta bai tin virtual onlines onlines di Adonis, dia nuebe di mei. Bon tende nea? Hm-m, no nea, bo mester ta den moda si. Correcto nea, mane ami aki mi ta sintá dos tres dia kaba den a dreki ku e bará ku mi ta bai banda pa Adonis, pasobra mahume ku siga Velazquez Ma laga e para bon ban di un konchi di awa di Florida, ma resa fo'i dje, ma resa bon riba dje for di mi bristòl, ma bati'é bo'i mesa pa mi mand'é p'e pa mi pòste p'e, p'e us'é. Correct? Pasobra ta masha hende ku tin hopi sueltu ku bon kuné ta bai hunga. Bo ta ña bo ku un Patty, ku un Angela, ku un Resha, ku un Debbie. Mira ki ta hende nan ku tin masha sueltu den bon kuné. Mi a keda nan aki, nan ta mi kai sinta ora nan ta hunga bon kuné. Pará nan ta hung'é pasó nan ta mi sinta riba nan suelto, bo tende? Correcte. Mi tin tres dia ta bai ku awa maravia tambe. Correcte. Anto promé ke bará bai mi ta laba e envelop ku awa i jua ki ta tu jua sa e bará aki. Correcte Nea. No Nea, na kua parti di mundu ku bo por ta bo por hunga? Anto Nea, e sistema ki un ta kuenti bai tarda, tarda, manera otro bon kunénan online sa ta.

Ta bin e presentador. Correct me paso mane cu flow aki ta gusta flow bay laga hende tin hora bo ta subi su manisé cheque onlines correct nor adonis masha masha bon mes ne un cos si mi ta bisa bo esaki ta un tips personal di mi pa bo di amiga pa amiga di ses pa ses amiguis pa amiguis ne e awaki bo ta bisti Wak no bay sinta cu baka jua cabé yen yen roles cu clips cu gancho cu coy loco den dje paso ta rond mundo ta way tabu ok am ta cu puiru di amas diki diki den pechu no neer baya bo cur pa bisti nechi y asi maner ta y nan mes bo ta ok anto bo ta bay tende bo ta bay tende cay gobierno hombi hende troshi barat e conai anto e coy e coy se rapi y nan luz.

He! Ta ki olóki den mi outo? Un oló masha stinki mes! Ha! Un oló tur bruwá, un, un oló ku no deseyá. No! Mi tin ku buska un solushon. Warda mi un ratu. Bo sa? Mi ta bai yama Sony, pasobra esei aki no por. No por. Warda mi un ratu. Sonny! Sonny! Mi mester i bo! Pasobra mi auto ta hole malu, anto mi no ke esaki. Ta un holó indeseabel. Awèl, bo por e ousiliá mi aki ku un di bo holó dushenan di di Sonny Car Perfume? Sí, mi ta wardá bo. Okey! Un, dos, tres, bo auto ta keda hole dushe. Eso! Es homber es ta hole bon! Danki na Sonny Car Perfume. Anto pronto shownan, pronto bo ta haña e konosido bleki tambe optenibel aki na Hulanda. Anto bo ke sa mas di Sonny Car Perfume? Un bes bo ta wak kuantu holó dushi Sonny Car Perfume tin pa ofresé bo. Bay Sonny Car Perfume